Ma ech hunn dëst Joer fir d'éischt Kéier Little Nightmares gespillt, den éischten Deel. An dat ass dann deen Spill vum Joer fir mech, well et huet mer déck gutt gefall. Et waren zwar just zwou, dräi Stonnen, awer ech hu mech amuséiert, ech hu gefuatzt an. War cool, war gudd Spill, kann ech empfehlen. Sou ech hun dëst Joer net wierklech vill Indie Spiller gespillt. Ech keen Iech vun Dredge erzielen wat ech et gespillt hun, awer wat ech héieren hun wär e ganz gudd Spill. Also ech schwätzen awer léiwer iwwert eppes wat ech gespillt hun, dat wär Amnesia, The Bunker. Ween Amnesia kennt, et ass e fuerchtbar gruselegt Gruselspill wou een déi éischt Stonn e bësse gegruselt gëtt an sech dono einfach un d'Géigner gewinnt hutt an dann leeft een einfach nëmmen nach duerch am Däischteren. Awer jo, ech hat Spass mat Amnesia an ech wënsche jidderengem nach vill Spass och mam Spill. Mäin Indie Game vum Joer ass mengen ech Amnesia The Bunker, ganz einfach well et mengen ech och dat eenzegt Indie Game ass wou ech dëst Joer gespillt hunn, oder op d'mannst wou mer elo direkt an de Kapp kënnt. An jo et war halt mega cool well Alien Isolation hunn ech mega gär gehat an dat hei ass am Fong Bal dat nämmlecht, just an engem Bunker am Éischte Weltkrich mat Amnesie. Mäin Indie-Spill vum Joer ass och dat eenzeg Spill, wat ech dëst, also dat eenzeg Indie-Spill, wat ech dëst Joer gespillt hunn, Dredge. Et ass e Fëscherspill, wat och gläichzäiteg e Lovecraftescht Horrorspill ass. Fann ech zimlech onverbraucht an dofir huet et mer zimlech gutt gefall an et huet bizarrerweis en zimlech berouegende Gameplay Loop. Jo, mäin Indie Game vum Joer, wann et dann ëmmer nach Indie ass, wär bei mär Blasphemous 2. Einfach muss ech soen, e bësse Gewohnheitsfout, ech hunn elo net esou vill nei Spiller probéiert dëst Joer. Blasphemous 2, ech wousst de Virgänger war gutt, dësen ass och gutt, mécht och net ganz vill komplett anescht, mécht awer hei an do nach e bësse besser. Et ass wierklech och e ganz schickt Spill fir en Indie Titel An dofir, wéi gesot, definitiv de Bescht, awer och een vun den eenzegen Indie-Titelen, deen ech dëst Joer gespillt hunn. Bon, Indie, muss ech éierlech soen, hunn ech dëst Joer och just ee gespillt, an dat war och elo keen, deen dëst Joer erauskomm war, dat war de Goose Game. Mee dee war esou witzeg, ech hu mer d'Tréinen an d'Box gelaacht mat deem Blödsinn. Et ass wierklech gutt, et ass simpel, et ass, wéi soll ech soen, et ass elo näischt Extraes un deem Spill, mee et huet einfach ultra Spaass gemeet, et war wierklech flott.
Meng Enttäuschung dëst Joer, muss ech leider soen, ass Spider-Man 2. An zwar net onbedéngt, well et schlecht ass, awer well et einfach, jo, sengem Hype net gerecht ginn ass. Et ass am Fong dat nämmlecht wéi den éischten Deel, just e bësse méi schéin. E puer kleng Features, déi natierlech mega cool sinn, déi dobäi komm sinn, awer am grousse Ganzen ass et fir mech éischter zimmlech flaach gefall. Et war esou Ech mengen déi gréissten Enttäuschung drun ass, dass et sou la la war an net mol dass et onbedéngt schlecht war.
Hogwarts Legacy, jo ech weess ech stinn do zimlech alleng mat menger Meenung, mee et ass ganz léif gemaach, mee spéitstens wanns de aus dem Schlass eraus bass, da gesäis de dass et e Standard 0815 Open World Spill ass mat vill ze ville Fetschquests an. Wee brauch déi schäiss Merlin Trials éierlech? Ah jo, an dem Xenia säin Crash Rumble Bäitrag, dat huet mech och zimlech enttäuscht. Ja, Enttäuschung vum Joer. Jiddwereen dee mech kennt weess dass ech en riesen riesen Crash Bandicoot Fan sinn, an ech hu wierklech bis op déi lescht Sekonn gehofft dass den Crash Bandicoot Rumble giff gutt ginn. Nee et war et net, dat war absolut den. Heartbreaker dest Joer fir mech. Meng Enttäuschung vum Joer ass, ech muss et leider soen, Forspoken. Huet am Februar ugefaangen, ech hunn ganz vill gespillt, ech hunn och e Review dovu gemat gehat. Jo, wat kann ech zu Forspoken soen? D'Story dauert fuerchtbar laang an déi beschte Stonne sinn déi lescht 3. Also wann der 15, soen mer gutt 20 Stonnen Zäit hutt, 17 si schäiss, 3 si gutt, Wënscht nëmmen dass déi 3 iergendwéi bësse méi am Ufank gewiescht wären, awer jo nee Forspoken brauch et Iech net ze ginn. Wann ech gift spillt eppes anescht.
Ma ech hat keng. Ech kann net vill soen, all Spill wou ech dëst Joer gespillt hu war déck gutt, sinn net eng Kéier enttäuscht ginn an jo.
Jo, meng Enttäuschung vum Joer, selwechte Problem. D'Spilljoer war esou gutt, dat meng Enttäuschung eigentlech wierklech Ierbsenzielerei ass. An zwar ass meng Enttäuschung, wéi ech iergendwann am Juni, Juli hu misse feststellen, datt mer awer nach kee Silksong kréien. Fir Winni ass et, man weiß es nicht. E war mol ugekënnegt am Xbox-Shop, ass awer net komm. Winni kënnt en? Nobody knows. An dat ass definitiv enttäuschend, mee op d'mannst heescht et, datt et wuel, wann et iergendwann kënnt,

Ech weess net, dat huet mech einfach, dat huet eppes an mär bewierkt, dass ech et hei nennen an dësem 30 Sekonne Video.
A mäin Artstyle vum Joer ass definitiv Silksong, géif ech soen, wann et da schlussendlech dëst Joer erauskomm wär. Jo, ech sinn nach ëmmer e bëssen ugepisst, mee deen Titel ginn ech dann un En Garde, einfach fir déi relativ kreativ Idee, esou klassesche Mantel und Degen Animatioun Mat soulsegem Gameplay ze verbannen, gesäit lëschteg a léif aus, ass awer net ëmmer esou einfach. An dat war erfrëschend, relativ originell an dofir mäin Artstyle vum Joer. Punkto visuellem Aspekt war ech dëst Joer immens, immens iwwerrascht vum Honkai Star Rail. Ech fannen d'Animatiounen waren esou propper gemaach, esou schéi gemaach. Ech fannen den Stil vun den Charakteren, ob dat ass vun de Charaktere selwer, vun de Kleeder, ech fannen immens schéi gemaach. Do muss ech iech soen, dat war fir mech dëst Joer Bombe! Mäi Spill mat der beschter Art Direction dëst Joer ass mengen ech ganz einfach Hi-Fi Rush, well et einfach fantastesch ausgesäit. Den Comic-Stil ass fantastesch ëmgesat. Et huet wierklech esou deen, deen 2D-Look, obwuel et 3D ass, awer wierklech et bréngt deen 2D-Look wierklech riwwer. Et ass schwéier ze erklären, wat ech domat mengen, awer ween et gespillt huet, weess wat ech mengen. An wéi halt. Einfach alles irgendwie cool an een mat Musik mat der mam visuelle vermëscht ass an alles dat. Ma fir mech ganz kloer Cerisa and the Lost Demon, dat ass de Prequel zu de Bayonetta Spiller an dat Spill ass einfach wonnerschéi gemaach. Also dat ass vun Ufank bis Schluss, déi 20 oder bal 30 Stonnen, Top Spill, mega schéin, zimmlech traureg, awer Artstyle ass on point.
Ech muss soen, ech huelen of bei der bei der Kategorie huelen ech Baldur's Gate 3, well ech muss soen, ech fannt fantastesch wéi se déi ganz Welt an de ganze Charme vun DND bëssen afänke konnten, esouguer richteg gutt afänke konnten. Dofir ass geet dee Präis eindeuteg fir mech fir dëst Joer un si. Gratulatioun!
Wat d'Musik ugeet ass och fir mech Honkai Star Rail. Ech hunn d'Hannergrondsmusik immens flott fonnt a vun all de Spiller déi ech gespillt hunn ass dat wat elo direkt kënnt dat passt. Komme mer elo zur Kategorie Musek. Ech mengen d'Kategorie heescht esou. Mäi Pick ass do dat Spill wat ech elo am allerrezenste gespillt hunn an dat ass de Yakuza 7 Like a Dragon. Ass elo keen fuerchtbart rezenten Spill, dat nächst kënnt awer elo schon 26 Januar raus, dofir als Preparatioun dofir hunn ech dat heiten elo gespillt an ech muss soen déi Musek ass bombastesch vun enger zimlech fetzegen Uts Uts Uts an de Kämpf plus an den Bosskämpf, also dir gitt do ni enttäuscht, dir kënnt dat roueg spillen, och déi ganz Karaoke Einlagen, gönnt iech dat. Ech war ganz do drun, ech wollt och grad ophalen, wou's den ö ö ö gemat hues. Ech hunn zwar eng toxesch Bezéiung zu deem Spill, mee wéi an all toxescher Bezéiung kann ech seng gutt Säiten net ofstreiden, an zwar Lies of P huet einfach e fantastesche Soundtrack, an och wann d'Spill mer ganz ganz vill wéi gedoen huet, sou huet mer de Soundtrack awer e bësse Confort ginn an deene schlechten Zäiten déi ech mam Spill hat. Merci Lies of P. Jo Musek brauch net laang driwwer nozedenken, Musek ass ganz eendäiteg Lies of P, also Alan Wake 2 hat och fantastesch Musekspieces dran an sou weider, awer Lies of P ass einfach fantastesch, also do ass kee Lidd dran wou net direkt am Kapp bleift, wou een net wierklech emotional geréiert ass dovunner an ech hunn do dat eent Lidd Feels oder Feel oder wéi och ëmmer heescht, jo kléngt elo blöd wann ech dat elo net weess wéi et heescht, awer dat ass einfach dat dat. D'Bremsen an de Kaberan, dat summen ech regelméisseg einfach fir d'Maschinn an ech hoffen, dass eng Vinylplack vorauskënnt. Jo, mä Musik, also beschte Musik ass fir mech de Lies of P. Firwat? Mol net souvill wéinst de Soundtracks vun den Arealen oder vun de Bossen, déi si e bësse Standard, mol net ëmmer déi bescht, mee nee, wat Lies of P huet ass sammelbar Musikstécker, déi alleguer fucking grandios sinn an ënnert d'Haut ginn an du kanns dech einfach dohi sëtzen de Musikspiller umaen, zréckleen an déi absolut gäil Musik genéissen. Wann ech dëst Joer un Musik a Videospiller denken, kënnt mer einfach fir d'éischt Lies of P an de Sënn, wéinst deene gäile sammelbare Musikstécker.
Ma ech sinn ee Gamer wou net wierklech vill op Musik oppasst, mee ech weess awer d'Musik bei Tears of the Kingdom war immens schéin, wéi bei deene meeschte Zelda Spiller. Dofir ass bei mär och definitiv Tears of the Kingdom bei dëser Kategorie dobäi. Also fir mech ganz kloer Tears of the Kingdom Game of the Year. Punkt.
Jo, fir mäi Game of the Year 2023 muss ech e bësse fuddelen dës Kéier. D'Joer war einfach esou gutt, datt ech mech tëschent dräi Top-Titelen net entscheede kann. Do hu mer eemol Resident Evil 4, wat eigentlech praktesch e perfekte Remake ass a vu vir bis hanne Spaass gemaach huet, Final Fantasy 16, deen zwar seng Schwächten huet, mee seng Highlights si mat déi iwwerhaapt déi gréissten Highlights vum Joer, déi ebe just duerch den net ëmmer esou gudde Rescht e bëssen erofgezu ginn, an, mee och meng Iwwerraschung vum Joer, Lies of P. deen einfach genau mäin Nerv trëfft an dat wat e mécht richteg gutt mécht. Mäi Spill vum Joer ass Alan Wake, jo den zweeten Alan Wake, deen ass dëst Joer erauskomm am Oktober an e war fantastesch. Fantastesch Musek, fantastesch Setting, schléisst genau do, mécht genau do weider wou den éischten opgehalen huet, no deenen 13 Joer. Dat gëtt souguer nach richteg schéin an d'Story mat agebaut. Et ass Muah, me gusto! Also fir mech Game of the Year Alan Wake 2. Mäi Game of the Year ass den Dead Space Remake. Et ass ganz einfach, et huet mech viru 15 Joer glécklech gemaach, et huet mech elo glécklech gemaach, mat besserer Grafik, besserem Sound, besserem Géigendesign, wat wëll ee méi? Fir mech dëst Joer Games of the Year ass effektiv den Story of Seasons, Winds of Anthem. Ech war immens iwwerrascht vun der Qualitéit déi se erausbruecht hunn. D'Gamesplay huet mer immens gutt gefall an dass et och esou en Open World war an dass d'Map einfach rise rise grouss war. Dat war wierklech war flott. Huet vill Spaass gemaach fir ze spillen. Mäi Game of the Year dëst Joer war Alan Wake zwee an zwar ganz einfach well ech de Story Writing en enker vill besser fonnt wéi beim éischten a beim éischte war e scho fantastesch An ech sinn halt och Survival Horror Fan an déi nei Survival Horror Elementer hunn ech mega cool fonnt. Dat mat deenen zwee Protagonisten hunn ech cool fonnt. Dee ganzen Remedyverse wéi se elo nach weider ausgebaut hunn, hunn ech cool fonnt an jo fantastesch Musek an dass meng ech et huet déi beschten Zeen déi ech jee an engem Videospill gesinn hunn an dat ass net mol iwwerdriwwen.